Du heb ciwanê keç û xort hebûn, pir ji hev hez dikirin. Ji dûr ve hev didîtin, kêfa xwe ji hev re danîn û hezkirina dilê xwe ji hev re diyar dikirin. Piştî demek bi ser vê evînê de derbas bû, rojekê herdu hatin ba hev û biryara zewacê dan. Şert û mercên xwe ji hev re gotin û tu pirsgirêk di nav wan de xuya nedikir. Ji xeynî vê gotina zilam ku ji dergestiya xwe re got, Dema ez te bixwazim, dayikek minî pîr û nexweş heye. Divê tu hay jî hebî. Lewra hewcedariya wê bi xizmetê heye. Wekî din keda min helal e, xaniyê min e û ti kêmasiyê min tune ne. Heta diya min sax be hûn ê bi hev re bijîn. Bi sehkirina vê gotinê poşmaniyek ket dilê Qîzikê û xemgîr bû. Lê ji ber ku pir ji wî ciwanî hez dikir, dengê xwe nekir û pê qail bû. Piştî xwazgîniyê û nîşan û dawetê bûn jin û mêrê hev. Jinik hat mala mêrê xwe û tevlî xesuya xwe dest bi jiyanekî nû kir. Çend rojê pêşî navbera jinê û xesûyê pir xweş bû. Bi dengê nizm gazî hev dikirin û gotinê hingivîn ji hev re digotin. Lê xuya bû ku ev rewş bi vî awayî derbas nabe. Du sê meh bi ser wan de derbas bû, hêdî hêdî damarê stûyê wan bel bûn, pirça sirê wan gij bû û şerma di nav wan de şikest. Ji wê rojê şûn de bû ku Xesû bûn mîna pisîk û mişka di nav malê de dest bevçûnê kirin. Xesûyê yek jê re digot, bûkê deh û yek jê re digotin. Xesûyê digot rast, bûkê digot çep. Xesûyê digot reş, bûkê digot spî. Êdî ava her duya di kanîkî de nediherikî û ti xêr û xweşî di nav malê de nemabû. Ji ber ku Xesû serdest bû, dikaribû zora bûkê bibe. Tucar kûl di dilê xwe de nedihiştin, çi dihat ber devê wê ji bûka xwe re digot, Bi ser de, heyfa mêrê xwe yî mirî jî ji bûka xwe distand. Bûka Reben di bin bandora Xesûya xwe de hew îdare kir. Rojekî ji malê derket û ji bo çarekî ji xesuya xwe bike çû ba melayê mizgeftê. Li pêşberî wî rûnişt û derdê xwe tev jê re got. Mele got ez ê niviştiyekî çê bikim, Xwedê hez ke ev nexweşî wê ji nav we derkeve. Jinikê got mela ez ne ji bo niviştiya hatime cem te. Ez dixwazim tu dermanekî kuştinê ji xesuya min re çê bikî ku di carekî de ez jê xilas bibim. Mala fêm kir ku xesuya jinikê mîna kore mehra pê ve daye wê sor kiriye û bi tu awayî kela dilê wê nacemde. Got baş e ez ê dermankî çê bikim û hinek jehr têxim navê her roj tê wî dermanî bidiyê di nava du mehan de wê bimre tê jê xilas bî. Bûkê got di meh zehf in ez naxwazim du rojan jî wê bibînim. Dermanekî zû wê bikuje hebe wî bide min. Mela got, Di her tiştî de bêna fire baş e. Heke di carkî de tu wê bikujî, mêrê te wêşte gumana bike û wê bêje te wê kuştiye. Jinikê got, Baş e, tu çi bêjî ez ê bi gotina te bikim. Deka bêje ez ê vî dermanî çawa bidimê û her roj çiqasî bidimê. Mala got, Beriya tu derman bidiyê, pêşî navekî baş ji xwe çêbike, kêmasiya di karê xwe de nehêle, gewzika nav malê paqij bike, cil û kincikê xesuya xwe bişû, qedrê wê bigire, bila mêrê te bibîne ku tu siyaneta diya wî digirî, piştre her roj xwarinekî xweş çêbike û hinekî ji vî dermanî têxe nav xwarina wê û dev jê berde. Heta du meha vê gotina min bi cî bîne, tê bibînî ku wa piştî du meha xesuya te miriye û di ciyê xwe de bûye robot. Bi vî awayî heta tu sax bî tê jê xilas bî û hem jî tu kes nabêje te wê kuştiye. Hingî kêfa bûkêş van gotinê mala re hat. Perê wê tinebû ku bifire. Hema rabû ew derman bir û çû malê. Sifkayîyek ketibû canê bûkê hema dest bi daneheva gewzika nava malê kir, ji feyansê erdê heta tawanê xanî paqiş kir. Li ba xesuya xwe mehdê xwe xweş kir û mîna xizmetkarekî xwe ji bo emrê wê amade kir. Xesuyê çi digot derhal gotina wê bi cî danî. Her cara ku xwarin jê re danî, hinek ji wî dermanî dixist navê û pişt re sifra wê hildida. Piştî ku Xesûyê ev jinantiya wê û qenciya wê didît, hêdî hêdî fikr û ramanê di serê wê de diguherîn û ew jî jê re baş dibû, li ber dilê wê diket û mîna keça xwe pê re derbas dikir. Her roj navbera wan bêtir xweş dibû û kêfa xwe ji hev re danîn. Êdî wisa dilê wan bi hev xweş bûbû, bûkê dema gazî dikir digot dayê, xesûyê jî digot keremke roniya min. Ku wisa dilê bûkê li xesûyê vebû, ji wê xireci ra derbasbûyî poşman bû, êdî nexwest xesûyayê bimire. Ji wê rojê şûn de, Ew derman hew dixist nav xwarina wê. Lê belê beriya poşman bibe gelek caran jehr xistibû nav xwarina wê û dizanibû tesîra jehrê li bedena wê geriyaye û roj bi roj ber bi mirinê ve diçe. Hema rabû û car din çû ba mala. Mala got xêr e tu hatî çi hê wextê mirina xesûyate nehatiye tu çima zû hatî? Bûke got, Mala ez ketime bextê te, tu çarekî bikî ku xesuya min ji wê jehra min dayiyê xilas bibe. Êdî ez û wê li hev dikin, navbera min û wê pir xweş bûye. Ez naxwazim xesuya min bimire. Mala got, Ew dermanê min dabû te, te pê da xwarin yan na? Got, Belê, wan rojê pêşî hingê ez jê aciz bûm, min ew derman tev xist nav xwarina wê. Mala pêşî girinijî û got tiştê çû nede dû. Hê ji vêga ve serê te sax be û ji bo rihê xesuya te El Fatihe. Boka Rabenje her du çavanê hêztir barandin û li serê giriya. Mela got ka bisekine negirî ez heneka dikim, xuya ye dilê te pir bi xesuya te ve ye û tu naxwazî bimre. Ew dermanê min dabû te ne jehr bû. Lê mebesta min ew bû ku tu bi saya wî dermanî ji xewsiya xwe re xizmetê bikî û karê nav malê bikî û jê re qenc bî. Min ew derman kiribû hêcet. Ti feyde û xesar di derman de tinebû. Lê feyda herî mezin ev bû ku te di nava çend rojan de dev ji xwiyê xwe yî xerab berda, tu jê re baş bûyî û ew jî ji te re baş bû. Vê baş zanibe tu xwe çawa girê bidî tê li pêşberî xwe mirovê mîna xwe bibînî. Qenciyê biçîne da ku tu qenciyê bibînî. Eger tu dilê Xesuya xwe nehêlî û wê mîna dayika xwe bibînî heta tu sax bî tê kêf û lezzetê ji jiyana xwe bibînî. Bûk piştî şîreta mela ji Xesuya xwe re baş bû û heta mirinê xêr û xweşî ji nav mala wan kêm nebû. Ji kerema xwe re vê çîroka rasteqîm, ji bo kê nû zewicî re bişînin, hê mal bi serê Xesûyê de xera nekirine, bila ew jî guhdar bikin.